Storja qiegħda hemm biex teżisti minnha nifisha. Issa l-qarrej qiegħed hemm biex minn dik l-istorja joħloq il-tifkiriet tiegħu, l-apprezzamenti tiegħu. Mhux ħadd se jifhem l-istess storja bl-istess mod, ma l-istorja qiegħda hemm għall-qarrej, imbagħad il-qarrej jagħmel minnha dak li jrid, dak li jixtieq. Qed tikteb rumanz tal-adolescenza, din il-fażi li bija tikber. Somerset Maugham kien jgħid, u kont insegwi ħafna dak iż-żmien, li biex tikteb aħjar f'ħajtek, kemm jista' jkun malajr ikteb ir-rumanz tal-adolescenza biex inkella jibqa' Inawrek minn ġewwa dak li ma ktibx dwar l-adolescenza. Forsi kellu raġun, forsi kellu jien. Ma jiena segwejt il-parir tiegħu.
Kienu kien hemm gost qawwi f'kull ħaġa li jagħmel. Jistudja, jiekol, jitkellem ma' ħbiebu. Iżda minn xi żmien Il-gost ittappan.
L-istorja dwar wieħed li kien qed jgħix bħala żagħżugħ żgħir fi snin 60 tas-seklu liħu. Ma kienx qed iħossu f'postu f'pajjiżu. Forsi dik li għamiltu modern? L-istorija ta' Raymond Portelli u ta' wieħed illi ovvjament jħobb lil familtu. Imma jħoss il-bżonn li jitbiegħed minnha. Li jħobb lil pajjiżu imma jħoss il-bżonn li jitbiegħed minnu. U kif se jagħmel hekk waqt illi jibqa' hu? U hemm ħafna rumanzi, ħafna kitbiet li jitkellmu dwar it-tluq. Għandna pereżempju l-gaġġa, samuraj, biex insemmi affarijiet antiki bħal l-ewwel weraq tal-bajta. L-istorja tirrifletti ż-żminijiet tagħha. Kulħadd għandu d-dritt, skont id-drittijiet tal-bniedem, illi jeżerċita r-reliġjon bil-libertà. Raymond Portelli li huwa l-protagonist tar-romanz kien għadu żgħir meta ġraw dawn l-affarijiet.
Before boarding the plane, the Duke turned to wave goodbye. And soon the plane, piloted by the Duke himself, was on its way to the United Kingdom. Kien iħoss li bidlu s-sitwazzjoni ta' pajjiżu, forsi mhux biżżejjed, Imma la kien jaf eżattament kif bidlu s-sitwazzjoni ta' pajjiżu u lanqas kien jaf eżattament sa fejn bidlu s-sitwazzjoni ta' pajjiżu. Hemm il-pożizzjoni tal-kittieb li qiegħed jitkellem dwar is-sitwazzjoni ta' Raymond Portelli. U hemm is-sitwazzjoni ta' kittieb li waqt li qed jagħmel hekk qed jirrifletti wkoll fuq il-pożizzjoni tiegħu. Ġifieri l-kitba hija Bilanċ b'idejh żewġ fatturi qawwija. Dan kien jaqrom Charles Arrigo dak iż-żmien fuq il-cable radio dak iż-żmien Radio Fusion. U hemm silta ta' masturbazzjoni. Il-qra straight through ba' għaddej biha ċar. Għajmet ċertu skandlu. Dak iż-żmien kien hemm il-direttur tal-programmi Joe Grima illi kien waqqaf il-ripetizzjoni u effettivament skuża ruħu mas-semmiegħa. L-aħħar xena hija ta' Raymond Portelli illi fl-aħħar il-biljett mixtri Hu sejjer lejn ir-Renju Unit biex joqgħod hemmhekk.
Fl-aħħar ma felaħx aktar. Ġera lejn il-ġenb għal fuq in-naħa tal-baħar. Idejh iggranfaw mal-ħabel ċint u ħares rasu l-barra, jistenna d-daqqiet tal-għajn ma sidru. Lanqas bil-kesħ u r-raġ li tela' mielaħ mill-baħar ma stejqet. Id-deni kien kollu miegħu. Stira taħt il-molla ta' qrusa tqiela ma' Chris Mehf fetaħ ħalqu u boċċi ta' bżieq u ta' maqrusa taru minn ma' xufftejh u ntilfu fil-beraħ tal-baħar imqalleb. Il-baħar kien imqalleb.
Xi trid tagħmel mhux jiġrilek hekk, jien ġrali hekk kemm-il darba. Issa l-qarrej qiegħed hemm imbagħad biex jiġġudika jekk dak hux simboliżmu ta' x'qed jagħmel Raymond Portelli. L-istorja hu kif dawk in-nies li ma telqux bħal Raymond Portelli baqgħu f'Malta u għexu ħajjithom. Allura għandek erba' karattri prinċipali u nsegwuhom fuq erba' fażijiet. U minn hemm imbagħad nippruvaw noħorġu storja dwar Malta fil-bidu ta' snin 70 issa qed nitkellmu.

Żamm għajnejh fissi fuqha waqt li għal mument twil baqgħu jħarsu lejn xulxin. Derilha li l-lemħa t'għajnejh inbidlet.
Għandek l-istorja ta' żagħżugħa li trid tgħix ħajja miżżewġa kuntenta. U kif qed tipprova tibni din il-ħaġa. Għandek l-istorja ta' dak li qiegħda miegħu li he's playing along ma' plejkun. U għandek l-istorja ta' Bernard u bat, mek waħda mill-affarijiet li nużaw l-isem Bernard f'dak li nikte, illi għana għaj misfit. U għax huwa misfit fis soċjetà ma milx bħal portelli u tela, għandu l-klaxk ta' kif se jissetilja. U naħseb kien psychopath. Ġifieri għandu kundizzjoni mentali li ma toħroġx daqshekk ċara, forsi toħroġ wara. Wara naraw x'jiġralu lill-bifel. Mill-but ta' ġlekk ħareġ iċ-ċilindru tal-landa li kien ġarr miegħu. Fetaħlu l-qiegħ, ċebbet l-ispaga u qiegħdu f'rokna bejn ix-xatba u l-bieb ta' ġewwa. Taħt l-għatba kien hemm folja maħmuġa ta' gazzetta. Ġabarha u għaddabha fir-rokna tax-xatba. B'hekk, iċ-ċilindru kien imgħotti għal kollox. Kien ferħan Kalm u biered, bogħod minnu d-dubji u l-biża' ta' anqas minn siegħa qabel, waqt li dwal mil-lampi tal-karozzi ħaffu quddiemu fuq l-iswed tat-triq. Ħsieb wieħed dammar f'moħħu. Kelli l-ħila. Kelli l-ħila, kelli l-ħila. Frankament ma nafx x'inhu eżatt ħsieb ta' Bern, għadha ġiet ftit konfuż ir-raġel. Imma aktar minn hekk imbagħad hemm diversi. toroq għal kif jmexxi ħsiebu. Dak li qed isemmi int, l-azzjoni. U allura hu jikkonkludi li waħda mill-affarijiet li jrid jagħmel hija terroriżmu petit bourgeois ngħidlu jien, jagħmel bomba 'l hemm u bomba 'l hawn. Iżda qed nitkellmu fis-snin bidu tas-snin sebgħin, jiġifieri qabel bdew l-attakki bil-bomba tas-snin tmenin fl-istorja Maltija. Ma kinitx assolutament xi ħaġa kompletament ma kinitx maħsuba għal Malta. Imma dak kien il-ġest tiegħu. Jien naħseb li kien ġest ukoll psikopatiku in a way. Imma mbagħad kien ukoll imdejjaq, naħseb jien, bil-fatt li ħafna tlablib tal-pajjiż u ma sseħħx azzjoni, ma jsir xejn. U anki tirrifletti fuq ċerta storja fir-rumanz li titkellem dwar l-arti. L-arti kif hija relatata mal-azzjoni. X'inhu tajjeb l-arti li qed tagħmel xi ħaġa lejha nnifisha? tajti. Jew arti jew azzjoni li tkun qiegħda maħsuba biex tibdel. Ma hemmx, ma hemmx xi ħaġa li tapplika kull imkien l-istess u dejjem l-istess. Kien hemm żminijiet fejn l-arti provokat rivoluzzjonijiet. Kien hemm żminijiet fejn bil-maqlub issapportjat reġims li kienu mhux daqstan tajbin. Imma pereżempju hemm ħafna affarijiet fl-arti Sovjetika li huma dom tajbin.

Xi programm hu bħalissa twit twat? Kwiskwam, ikkoreġih Bertrand bla ma stenna li jkun temm jiekol il-furkettata koxxa tat-tiġieġ li kien qed jomgħod. Jogħġbok? Meta ma jkunx fuq politka ma jkollu xi ħaġa fuq in-nisa u l-irġiel jitqallbu flimkien Ta' sess, fimni. Inti m'intix gay? Le, le, le. Taf xi nħoss jiena? Le, żgur li le. Allora kif qed tgħid li qed Imma jiena naf xi jgħid Alla, fim? Jiena naf xi jgħid Alla. Jew ta' ġlied hekk kejfa, nkella ndawwrlu fuq it-Taljan. Dan rumanz tqies bħala satira ta' personaġġi prominenti tal-midja lokali. Hemm element ta' satira? Ovvja.
Le, u ħadd il-punt. Ħadd spunt minn programmi li mhux taqgħod insemmihom ta' ta' falli ma qed ngħid naħseb illi eh, minnhom tista' tiftaħ fuq elementi satiriċi jekk tgħidilhom hekk. Imma anki ta' ta' komiċità wkoll. Komiċità li tkun imbagħad suversiva naħseb jien. Sovversiva kontra min qed jipprova jkun sovversiv ukoll biex ikun ċar. Kwalunkwe soċjetà ma tantx tieħu gost tiġi kkritikata b'mod aċerb, anke jekk tkun innoċenti, imma ħadd ieħor mhuwiex. U s-satira peress tippermettilek tidħaq, jew tipprova ddaħħlek, mhux dejjem irnexxielha, twasslek biex affarijiet li ħafna nies jippreferu ma jiddiskutux joħorġu fil-beraħ. Għaddejjin b'dax-xogħol tal-union għamilna anki innu, però ma qbiltx miegħu għax sħabi qaluli qaluli ejja nagħmluh hekk, ara, ma nagħmlu xejn, ġurnata sħiħa, għattilhom le le ma naqbilx jien. Meta
tikteb, bilfors irid tpoġġihom l-istejjer f'ambjent reali. U jekk qed tikteb bil-Malti, naħseb jien, trid. toħloq ambjent reali li jkun qrib ir-realtà Maltija. Allura anki jekk ikunu fittizi bħala postijiet, irridu jintarfu bħala postijiet li min qiegħed f'Malta jgħid all right. Dawn huma postijiet qrib ta' kif ngħixin jew fejn ngħixin. Fil-każ ta' Ħaż-Żnuber, jeżistu postijiet, jekk toħroġ barra miż-Żurrieq, hemm mill-anqas żewġ postijiet li kienu rħula abbandunati. U jeżistu postijiet f'Malli. Tħares li hemm ktieb veru kruċjali, ngħid jien, ta' Whittinger, Toponomastika Maltija, Milli jibqa' tajjeb u importanti għal 3,000 sena oħra dawn mill-anqas. Għax iħares lejn l-ismijiet tal-postijiet f'Malta u jwassalhom lura minn fejn bdew. Uħud minnha huma bliet jew borgi jew jew rħula li spiċċaw. F'dal-pajjiż żgħir tagħna għandna Numru bla limitu kważi ta' kif nistgħu niftħu fuq il-postijiet tagħna. Tħares wara li ħajtek inti. Qiegħda bil-qiegħda għadha mhux qed tagħmilha għal tara post qed tagħmel xi qudiemek ħafna memorji differenti. Hemm xi fasla fihom Ħafna drabi m'hemmx. Mela l-ħajja ta' bniedem, f'dal-każ l-istorja ta' Anġlu Debono, kittieb Malti li issa riesaq lejn is-sittin, forsi aktar, għalih, hija sensiela ta' memorji li jisek qed tilgħab il-karti. Mela jekk inti l-memorji tiegħu tpoġġihom alfabetikament, L-istess tip ta' arbitrarjetà hemm. U allura r-rumanz, bħad-dizzjunarju, ipoġġi l-ħajja ta' Anġlu Debono skont episodji minn ħajtu impoġġija alfabetikament. Imma magħhom immiżjuda wkoll xi partijiet minn affarijiet li qed jikteb. Sa minn meta kont żgħir ħafna ridt nikteb. Xiex żgur ma kontx naf. Lanqas l-alfabet ma kont għadni tgħallimt. Ma kont nara l-missieri jikteb u ridt nagħmel bħalu. Ma niftakarx kif ġie pitazz qadin f'idejja, vojt li falla weżex faċċati u għamilt sigħat twal. Jew fit-tifkirek narhom illum. Sigħat twal inħażżes u nħarbex bejn il-linji vojta tal-pitazz. Dik kienet gimmick pubbliċitarja. illi tgħid tista' tbih min-nofs, mill-bidu jew minn fejn trid. Li veru. Imma mhux dak il-punt. Mhux tibdih minn fejn trid, imma li l-ħajja meta tiftakar fiha hija xi ħaġa li tiftakar fiha skont il-mument fejn tkun, meta tkun. Imma ma hemm ċerta fasla wkoll fiha. X'in il-fasla? L-ironija tal-ħajja. Il-fatt li f'ċerti mumenti tkun u l-affarijiet jidhru mod, meta tarhom wara jew qabel jidhru mod ieħor. Mbagħad jew il-biki u l-ferħ li jirriżulta minnha din ħaġa. Tim tar-rumanz alfabetikament jispiċċa b'tieġ fejn Angelo Debono qiegħed ixhud. Ma fl-episodji ta' qabel, nsiru nafu illi L-għarusa tmut qasir l-għomor bil-kansa. L-irraġel tagħha jispiċċa inkonsolat, imma mbagħad isir Ġiżwita. Hemmhekk hemm għalija ċerta qrusa fiha l-istorja. Imma qrusa li ma tinħass. Għax biex torbot hekk, imbagħad skont kif tella' l-karti mill-mazz. Skont kif taqrah. Jekk taqrah sal-aħħar, tibda page wara page wara page, se tispiċċa f'din stampa sabiħa. Ta' tieġ, kulħadd happy. U għad meta jibdew jitlu memorji dak li tkun rajt qabel forsi, u dak l-effett jinħass mbagħad. Irridu jinħass. U kwet tipprova jinħass, ma ma nafx kemm irnexxi. Naħseb ħadd ma qralek ir-rumanz li fih. Inti wkoll tappoġġja din il-ħidma internazzjonali ta' Donald Trump Jr. sabiex inneħħu l-balzunetta l-antika u nibnu l-balzunetta l-ġdida. Fil-proġett ta' żewġ torrijiet ta' Balzunetta Towers naturalment. Ej, Dottor Friġ!
Le, Balzunetta Towers kien sfida lija. X'kemm-il darba, all right, issa se ndaħħal il-politika. Kemm il-darba mort nagħmel id-door to door b'Alzunetta. U kien post fejn ovvjament kien hemm ħajja antika li mietet, postijiet magħluqin, postijiet dilapidati u anzjani. Eda back to back mal-kurja u faċċetta tagħha għandek il-kummissarja tal-pulizija. Mbagħad meta toħroġ il-barra mbagħad daqqa waħda il-fossils tal-furjana. U meta qalu li nagħmlu kabaret fuq Balzunetta, ma nafx għaliex qalu li li tajni ma zom. Oġbitni l-idea, oġbitni l-idea u kol bħala punt mbagħad kif se minn dal-post dilapidat se tajt kien ħajja enormi fi żmien il-militar Ingliż. U sa se jiġri minnu dan. U kienet għalija kienet idea tajba li Tqabbadha ma' dal-furur li kien hawn għall-high rise f'Malta, esplojtazzjoni bl-addoċċ tal-art. Inħarsu 'l fuq, inkattru l-ġid waqt li nersqu eqreb tas-sema! Balzunetta Towers, proġett għall-poplu kollu. U kien hemm ukoll l-ispunt li torbtu ma' x'qed jiġri l-Istati Uniti. L-Istati Uniti huwa pajjiż li huwa għal qalbi u li toqgħod inġeber ftit u toqgħod tuqqas tadnelh. l-amministrazzjoni ta' Donald Trump għoġbitni. Our project will be ready within one year. That's what we did in Las Vegas, Los Angeles, Washington, New York, Rio, Ouagadougou and that's how we'll do it here, Cupcake. Imma this is Malta. Li taqqat prepotenza Maltija ma' prepotenza Amerikana kienet aktar funny għalija. Mbagħad ukoll Iċ-ċans li tiġbed ftit denb il-Kurja ma dawl f'hekk. U din l-għaqda madwar proġett tal-akbar fejda fejn l-Istat, il-privat u aħna mons l-ispiritwali nikkollaboraw flimkien. Ir-rejba fejn se twassalna? U r-rejba taf li tol kulħadd. Taffettwa l-Kummissarju tal-Pulizija, taffettwa lill-Isqof, taffettwa lil mara anzjana li jkollha ċċedi l-post tagħha. Ir-rejba, ngħidulha greed, hija corrosive. U corrosive punt li tibdel il-ħajja kompletament. U mhux Malta biss dan. Tħares l-iżvilupp tal-Istati Uniti jekk sa. Fil-każ tiegħek ktibt turġun ta' kliem, naħseb xi tliet miljun kelma, illi kellhom x'jaqsmu mal-politika, x'ma kellix għalfejn ħarest lejn il-letteratura bħala messaġġ politiku. Għalija, il-letteratura hija biex tgħid storja. Issa ovvjament se jkollha impatt politiku, Alla ħares le, se jkollha impatt soċjali, Alla ħares le, se jkollha impatt kulturali, Alla ħares le, ma jfissirx li mhux se nkun qiegħed mbagħad nirreaġixxi kreattivament b'kuxjenza politika, forsi, jew kuxjenza ideoloġika, forsi, imma mhux bħala strateġija politika ta' kumment jew ta' bidla. Tifhem x'qed ngħid? Tikteb b'kuxjenza li hi tiegħek.